yewo dada tsu tsie le tsia ɛɛ dzodoƒia ɣe ma ɣi mɔ, Fifia meka ɖe edzi be dawò ŋutɔ ge ɖe dzodoƒia. Ta meka ɖe edzi be fifia woƒe nuwɔnawoa anye nuyike ato vovo tsɔ wu xe yiwo ke nèlɔ̃ wɔ tsã. Meɖo agba. Wokɔ le paka me. Ao, menye be enu nenema be nu mia kɔm nenema o. kakra edzi be solution ne va ne amewo nɔ kɔma ha didi te te na wo ŋu. te na wo ŋu wole ame nɔ kpekpe.
ta ne anyi be wòdzɔ nenema ya ma wòƒo fu ye abe eƒe vidzinya ene esesẽ na mia le gbɔdze be miekɔ nɛ.
Akpe Everlove TV, Sinavi TV, míawoe va do ɖe ehatɔ godo eyina ɖe lãwo si me mamime yi ke ku ɖe video aɖe yi ke nye video yi ke etrend vayi yi ke sukuviwoe nye ame yiwo ke le tɔdziŋu me yi ke eɖewo le etsi me zɔm yi ke hafi ayi ɖe suku kple tɔmɔ enye nu yi ke míegba míekpɔe be Everlove TV, Sinabi TV míeva edo ɖe wo dome míakpɔ nu ka tututue edzi yim le e area ya me ku ɖe Ale etsi ɖame nyawo yi ke enɔ dzi le afi ya yi ke ne nèkpɔa, afi ya mía teƒe gbãtɔ yi ke míato hafi age ɖe dua me ye nye yi ke bridzi ya le afi ya ye to ge míele. Agatso ɖeka atso ŋu bubu ɖewo hafi age ɖe edua me. Ta kplɔ Evalove TV ɖo ne míage ɖe lãwesime mamɛ me ne míakpɔ nu ka tututue nye fukpekpe na edumevi yawo yi ke le afi ya le egbea ƒe ŋkekea me. Mí ne míava. Egbea míege ɖe mia dzia, míkpɔ be afi ya. Eyi nye afi yi ke etsia vi aɖe mie le afi ya yi ke mekpɔ be emie ŋutɔ. Afi ma dzi ye mía ekpɔ tɔdziŋua ɖeka le gake mia ŋu eva ɖo afi ya. Afi ya ɖi leke wodzɔ hafi mieva to afi ya miemeto emɔ ƒe akpa ma dzi o. O fonye e miawoe zɔ e abe kɔsiɖa eve yi wova yia e etsi ɖɔɖɔ wɔe be ye tɔdziʋuwo kpɔm le afia. Ne tsia ɖɔ nenema, exena afɔmɔ yi ke míetona yi ke míemɔ kpɔm be eŋumɔ nato. Gake ne edzɔ nenema míegate tona afi ma o. Ta ele be tɔdziʋu míaze tso afia va do ɖe hatɔ godo hafi ayi ɖe akatsi loo alo abɔ ayi asi loo alo ayi kɔdzi. Ta yetae mí tɔdziʋuwo kpɔm le afia. Ta etsia ƒe mimie mea, Kpɔ mìɖe ta eʋuɔ wole park le afia. Gake fia be ʋuiɔ edua ŋtɔe kpa ʋuiɔ kɔ daɖe afia alo leke leke miyɔ fi kpa ʋuiɔ daɖe afia ɖoko li mi nɔ zazam kɔ nɔ etɔ tom alo amaɖe le afia koŋ exɔna ga akɔ mi akɔ tsoe alo miawo ŋtɔ mi nye kuku.
Eʋuɔ xe mɔ wole ŋgɔgbea le atsia tea wo nye ame ɖekɛ ɖekɛ tɔ gake eʋuɔ xe ya dzi me tsia tsitre ɖe afia eʋuɔ xe ya le afia enye eʋuiwo dometɔ ɖeka Doctor Jogoto Kwesi Jokoto Uh, ebla na mi okay. le 10,000 Ghana cedis ya wòɖe asi le eŋuti ya okay. uh, ʋuawo dometɔ ɖekae nye ya okay. ɖeka hã le agɔvinu side okay. Uh -huh. okay. okay.
takeri ne wònye be amewo va fi ya be yewoa acrɔse leke wowɔna fi mi tsɔ ko be nye meva dua me metrɔ dzo yina nye mema eyi ke medze be mato tɔdziʋua dzi ɖe nyemenye ko eh, nyemenye kuku o leke mewɔ gafi ame aɖe mi xɔ ame aɖe da ɖi koŋ wònɔ amewo kɔm nɔ cross ŋu nɔ yiyim nɔ gbɔgbɔm ma alo sukuvi yawo alo ame edumetɔwo ŋutɔ koe nɔ eku ma. Medzi be mase afi ma gɔme nyuie. Oo, ne edzɔ le ka ame yi ke ame le mía shi koŋ yi ke enye etsi ƒuƒu hã ye nɔ se kɔ eɖokui sa vɔ nɔ tɔ kɔ togbɔ be exɔna ga vivi amewo shi hã, ekoe ƒe agbe ɖo anyi be Amewo natso tɔ le dedinɔnɔ me agagbɔ le dedinɔnɔ ta neɖo dzi kɔ ye yɔnɛ be ega ɖo dzi neva re mi le aboyo me ta ye e mi da ʋua shi na o nɔ mo ku nɔ yim nɔ gbɔgbɔ. Ebe e e edo egblɔ nya ɖe be e ega ɖo dzi neva re yo efi be nye nu yi ke enɔ na dzi da alo me nye me se gɔme nyuie o ɖe be ega ɖo dzi efia be eva nye nu yi ke miawo ŋutɔ mia nya be dzɔ na ta Mi mega tso na ɖeke le mo mi eshayi ko mi bo o. E er ga ro ji. E enye jɔjɔ me nuo jɔna le eƒe shia ƒe ƒe me kloe ne eƒe me gblẽ kɔ. Hmm. Mi kpɔ mɔ ne zi eve. Okay. Ɖeka ɖeka jɔna le ƒe dzi nu adea kple adrea me. Okay. Ye vevelia mi ga mɔ kpɔ be aga jɔ le ƒe dzi nu ewɔ kple wi ɖekea me. Ta he ya jɔ ye nye ade kple adrea me tɔ ye ya jɔ tɔ ya. Ŋtsɔ ya. Ta fifia mi ga mɔ kpɔ be wa ga jɔ le ye ka yi. Aga jɔjɔ ge le ƒe dzi nu ewɔ kple wi ɖekea me. Nukae nèkpɔ be ame ɖeka míawɔ hafi mɔkpɔm na nu yawo wɔwɔ yike mía mɔ kpɔm na be nɔ vava me ƒe sia ƒea, eŋu natsi? O, èkpɔ be abe amegbetɔwo ene alo dukɔmenɔlawo ene, míate ŋu anɔ nu ɖeka wɔm tegbee ahakpɔ mɔ ne metso nu bubu o. Ta me aleke ko le be wòanɔ ɖa o, dziɖuɖuwo vavam dzodzom, dziɖuɖuwo gavavam, eyi ke eya hã gava afi yike nye, eh, John Dramani Mahama ƒe dziɖuɖua mi mɔ kpɔm be ya koe ate ŋu ɖe mi tsɔ boye ya me elabe ena mi dzideƒo ta mi nya be emɔ dodo ya koe ate ŋu be míaƒe agbe nanɔ agbe teƒe. Emɔ dodo. Ya.
Lɔri mɔ. Lɔri mɔ. Mm. Lɔri mɔ.
Lɔri mɔ. Ye koe awɔe abe eh, míaƒe fukpekpe yɔ ŋua tsi le afi ya. Kpeɖekui. Ok.
Meda akpe na wo be ne ɖo dze na yi ke míadze agba age ɖe afi yiwo ke wòdze be míayi ne míakpɔ ɖa be ɖe

Tɔ ke ma medzi be na ɖe heya gɔme nam ava li ne be ŋ yewoa do go ayi afi mɔ. Ne tsia ɖɔ aleka ye mi ta fla tse ama ɖe eƒu eƒu le eƒu lém alo e eku lém eƒu le tsi o be woa ayi ɖe alo kɔdzi le mia gbɔ afi ma. Kɔdzi meli o naneke meli o. Ta ne anyi be e wodzɔ nenema ya ma woƒu ƒu ye abe eƒe vi dzi nya wɔna. Esesã na mia le gbɔdze be emia kɔ nɛ. Gake Mawu xame ŋugbe vaa magblɔe be Yehowa va mía ŋu be ame aɖeke ya mete tsi ame ne mɔ gakã. Enye agu sesẽ na mí kpa hafi eɖoa míaƒe ʋuwo te, tɔdziʋuwo te egblẽna. Ne wògblẽ nenema ye ne míebe tsia va sugbɔ nenema meli o. Míeyɔna mo le ha tɔ godu gake evea esesẽna nye Yehowa ƒe ame eve hafi míete ŋu etsɔa tɔ ekɔna amea atso tɔe ayi etɔ godu. Konu mawoe nye míaƒe hiahiã le Míaƒe lãwo si me mami me agodzi kpa dze afia míeƒu kpa agbe dze. So yi ke ne nana manya be le yewoƒe agbenɔnɔ le afi ya wa kɔa, emɔ nya ye nye miaƒe kuxi tɔ. Emɔ nya, emɔ nya paa ye nye miaƒe kuxi ŋutɔŋutɔŋutɔ. Emɔ nya paa ye nye miaƒe kuxi. Ekɔdzi hã. Ta

organizer le oh, asime unit committee member enye yeah. organizer ne unit committee wole afi ok eh, mekpɔ be mieva abe ga andre ya koa wole tsia me eh, nane wɔm krakrakrakra be miase ɖo leke nye egba ƒe ŋkekea dɔkawo mene le afi ma o akpe ebe ale yi ke nuléɖiwo ɖi elie ne tso míaƒe tɔgbuitɔgbuiwo ƒe ŋɔlia Agble koe nye nu. Mía tɔgbuiwo dena le afi ya, míawo hã míeɖuna. Eyi ke wokɔ kpo mía dzie míeva tso ɖo. Ta eye míawo hã míeva tsui ɖo nenema. Míawo hã edi be míawo hã míadze egɔme nenema abe ale yi ke mía tɔgbuiwo tɔ xɔ toƒewo ene. Ta ƒoƒonu aɖe sem míele yi ke míakɔkɔ ado goe le tsia me ne míakpɔ agbeboloa ɖu. Yiƒe fu dzie míele ŋdi ya. yi ke mekpɔ be e me medzi mase nu gɔme ɖeka ɖe le mia gbɔ o. Mienya be etsi ɖe ame ƒe season aɖewo vana yi ke eɖena fu na mi. Ne tsi yi ŋɔli ya ɖo yi ke tsi eyɔ ɖe, leke wokɔ ɖena fu na mi miawo abe ame yiwo ke dena fu fofom gblẽ wo le afia ene? O, abe míawo amewo ene. Eɖe egblẽna nu na mí zi geɖe kloe. Eɖo ma mɔ kpɔ ge ne be etsi ya gbɔna fi agbɔna ƒoƒo nu do mi gble ge ne kasia na da agla ko agla do mi gble nu haya kura wɔ mi le afima kura hã do mi gble geɖe do mi gble ta mi ga kpe be ne ɔga nɔ anyi vie la mɔmlɛ mɔmlɛ ke me ga gbɔna na ke gɔme se go ta ye mi tsui be awo ala vie ake susɔ la mi atsui ta tsi agble na nu na mi mi wɔ gble de la wɔ fia yike ne gble nu hã fia ɖe ke me ga li na yi o ke hama koe nye nua ta ne o gble hã Ah, etsɔ hã yekwe ko mi ga wana. Yekwe. Ne tsia nyagbe si mie, o va re fɔ ena mi ʋu kasi o mie ko. Mi nyagbe si jegɔ me kɔ. O me jegɔ me kaba ye ma wu ave nu na kpotɔ o vi are. Ga ke o me ne wɔn vi vi vi vi. Ike me kpɔ lɔ alɔ me la alɔ me la sio ike na kpo bana do tɔ re ke o kpe re nu le ema be tsi ke nya mo ene o kɔ. Ne va tsi me gbe kasi na o ko. Etsi ava kwe.
ɖaa abe ame ɖeka ɖe nuke nebuna be miate ŋu awɔ woate ŋu awɔ ku ɖe nu ma ŋu kple susu be eƒe sia ƒe ƒe tsi ana nɔ mia ɖem yi ke miaƒe fofowo nagblẽ kple tɔmewo ɖi abe ame ɖeka nene. Susu kae ya nakpɔ be miaɖo ne aɖaŋu aɖaŋu ke le asiwò? E nye aɖaŋu ɖeka yi ke mekpɔ koe nye be emɔ yi ke mele mía ŋu hã enye kuxi ɖeka vɔ míaƒe tɔŋuwo ho xe. Tɔʋuwo me kukua, ne woku tɔʋuwo hã na mia, mekpɔe be awɔe be etsia neva magagbagbe gota yike agblẽ nu na mi o. Elabe fiye miewɔna ŋkua ɖo hã, menye wòfia be ʋea me ku wo koe ekpo dzi, gake eva gblẽ nɛ na mi ta mekpɔe be ne woku tɔʋuwo me na mia, ke tsia ƒe gota lalia, eyi gabɔbɔ vie kple ne wodo mɔe na mi kɔ, ne tsia va la, megayi gakpa akɔ ne gota nenema yike ayi nuwo gblẽ ge na mi. Akpe be nèɖo dzra Assembly ebe yewoaku tɔʋuwo me na yewo. Eyi ke ne edzɔ ɖe anyigba dzi ɖe, woku tɔʋuiɔ me nèkpɔ kpɔa? Mele ku ao, medzɔ kpo gake eye fia metsi ɖo fifia, menye alea tɔʋuwo nɔ ea o. Tɔʋuwo me goglo tsã wu ale wòle fifia ta exe, tɔʋuɔ xe yi ke ehiã ne kuku. Eme kuku. Eme kuku.
Akpe be nèɖo dzi nam. Míayi ɖe ŋgɔ gbã. Ok, míadze.
Ɛɛ, míedo go mía teacher ɖeka le emɔ dzi yi ke Titsa ya míekpɔ be ye hã zɔ to emɔ ya ko míeto yi ke eba kple enu yiwo li. Etsia mi eta eba kple e teƒe ɖewo míeto ŋu eva ɖo afia e e ye mí eto eva ɖo afi ya yi ke mía adze agbagba mía ake abia nya ɖeka eve ɖewo ne woaƒo nu na mí. Uncle yɔ wò ŋkɔ na mí. Enye nye Aƒetɔ Zigã Eliza. Aƒetɔ Zigã Eliza, Akpe, mekpɔ be nèzɔ va yina afia, du dzie nèle gidigidigidi. Ye ma, ye ma tsi anɔ mɔ dzi ɖe, leke nyi miaƒe, leke nye miaƒe kuxiwo le afia ye ma? Yo, Akpe, meda akpe ɖe mɔnukpɔkpɔ ta. Le ye ma ye tsi ya le mɔ dzia, enye nu yi ke ɖe afu na mí ale gbegbe. Ne míeɖo tɔdziʋu tso Hator godo Va ɖi ɖe afi ke tɔdziʋu ate ŋu ase mí ɖo. Ele be míazo eba me ʋu tso fia tɔdziʋu aɖe mí ɖo hafi aɖo kpoa dzi. Ale be ne míeɖo kpoa dzia, ele be míatsi tsi akpala afɔ hafi age ɖe enufiafia kple enusɔsrɔ̃ gbɔ. Gbɔgbɔ nɔ eme wònɔ le ɣemaɣi mee ma. Ke e. wò ɖekakpui va yina alo sukuvi aɖewo kplɔna wò ɖo alo leke leke amia zɔna ame ɖeka koe va yina alo wobe ame si wobe dame aɖe li koŋ wònɔ amia kɔm. Meɖekukue menye nye ɖekae o, magblɔ nu fiala, hatsotso aɖewo hã wole dua me hatɔgodɔ kplim. Eɖewo tsona abɔ ta mi katã miva ƒoƒu ɖe tɔnu kɔ. Eŋu ya ke lia eku na mi katã vana hafi miezɔna ɖona ekpoa dzi. Ke abe ame yi ke ekpɔ be enu ya wobe menye abe ƒe ya me wodzɔ fia koa, megadzɔdzɔ ge o. Wobe October, November xoxo wa, egadzɔdzɔ ge. Nya ke ya le asiwò ne agblɔ ne dziɖuɖu yawo ke le edzi to dzi vevietɔ yi ne MP Dzidzɔli Gakpe Honourable yi ke ye fifi le afia. Ena mienya be Yeyi mɔ ko wòlɔ̃ zi dzi va yia, ebe na míenya be yeme ye ƒe, ye Dadaa ƒe atsu sie le zi, zikpui, exɔ me, dzodoƒea. Fifia meka ɖe edzi be Dadaa ŋutɔ mava dzodoƒea. Nya kae le atsu nàgblɔ ne Honourable MP yi ke Honourable sea ɖe yi ke wo katã wonye ame yiwo ke le, nye agboŋglawo le party-a ŋu le afi, le NDC-a ŋu le afi ya yi ke wole zi dzi. Akpe, ee, magblɔ be le nyateƒe me nue, enye fu ɖe nam ale gbegbe elabe edzɔna ɣesiaɣi. Tayar ku míaƒo koko ne míaƒe dziɖuɖu kple agbonuglãwo katã be, Yo nye kuxi wònye lia, nuyike wɔ ta wɔ hafi kuxia naɖɔ eɖokui nye be woadze agbagba ado mɔ, yike wɔe be mɔzɔzɔ tso ehatɔ godo va yi ɖe afia kple golɔguiwo katã wònye nuyike anu bɔbɔe ne amesiame. Akpe be nèɖo dze na yike me nya ma gatkui akem be, Ɔnana mɔ dzidzɔ li gakpe, ena, ena menya be Yewo dada tsu shie le tsia ɛɛ dzodoƒia ɣemaɣi mɔ, Fifia meka ɖe edzi be dawò ŋutɔ ge ɖe dzodoƒia. Ta meka ɖe edzi be fifia woƒe nuwɔnawoa anye nu yi ke ato vovo tsɔ wu xe yiwo ke nèlɔ̃a tsã. Fifia míaƒe nu sia nu yi ke míawɔa, míkɔ ge akpɔ wò ƒe ŋkume elabe fifia dawò ye ge ɖe dzodoƒia. Francis Evalov Tee, Sinavi TV, Evalov TV, Míeva lãwo shi me, míava kpɔ nu yi ke tututu dzɔdzɔm le lãwo shi me, ale yi ke fukpekpe le du ya mee, ale yi ke amewo kpena fu hafi ayi ɖe suku hafi awɔ woƒe agbedɔwo. Woawo tae míeva lãwo shi me le egbea ƒe ŋkekea me. Medi be nàɖe nu ɖeka gɔme nam. Abe fukpekpe mawoe nègblɔ va yi yi ke nèna meto asi nya ɖeka eve ɖewo dzi. Solution kae nèkpɔ be abe ame ɖeka na akɔ da ɖe yame. Ame yiwo kpɔkpɔm woa, woana be enu ma nava eme na wo. Akpe emeɖekui ma megblɔ do ŋgɔe be nu yi ke míawɔ alo nu yi ke woawɔ kɔ eƒe kuxia nu natsi tegbetegbe koe nye be woadze agbagba alo míaƒo kuku na wo be woakpɔ egbɔ be emɔdodo natso hatɔ godo ava yi ɖe lãwo si me kple eƒe golɔguiwo katã nu menye nu yi ke maƒo kuku na wo be woado ŋusẽ nu vevie awɔ ale be aɖo kuxia ɖo. Aɖo kuxia ɖo.
Ke woawo koe nye ne ke enu yi ke miekpɔ be ahiã le edu ya me nenema. Fifi lae kuxi geɖewoe li gake xemae nye nu yi ke hiã ŋutɔ wòle be woakpɔ gbɔ na mí kaba. Kuxi kawo gale nana manya o? Ɛɛ, magblɔ be edzo hã mele afi ya o, kɔdzi meli o. Yi ke be míawo ŋutɔ míekpɔ be alea mɔ le tafla dzi ne be ame aɖe ƒe lãme gblẽ Wòhiã be wòakɔe va dɔ yewo ƒe kaba le hatɔ godo ɔ, eɖo kaka mianya ku ke enuɔ va gblẽ, elabe ale yi ke mɔ dzi lea, hafi miate ka me ŋu aɖɔ fi ma eɖena fu, yi ke yɔ be dumevi aɖe ƒe agbe va edɔna etsina eme. Ta míaƒo koko vevie be ne wokpɔ emɔ gbɔ kɔ, nu ku ɛ, ne woɖo kuxi ma ɖo kɔ, awɔe be kuxi mɔmlɛwo li hã wɔ a, aɖɔ ɖo. Aɖɔ ɖo. Akpe be ne ɖo dze na yi ke sista ɖeka aɖe hã etsɔ afia, etso dua me eva yina. Auntie, ge ɖe dzinye, Aunty va, va, va, va, va, miame va katã mi va, miame va katã mi va, miame va mi va, yike ma aɖo dze kple aunty yawo. Emɔ dzi ko mi le eye mi zɔzɔm yina ɖe dua ma. Eh, sister ɖeka le afi, ɖeka le afi, ma bia wo, fike wo yina? Leke nye woƒe fukpekpe ɣeyiɣiwo ke tsia nɔ, me kpɔ be ŋdi kanyɛ wo ga yina ɖe ha tɔ godo. Leke woƒe fukpekpewo nɔ ɣemaɣi mɔ ye? Ne woa ɖe nu ɖeka gɔme nam. Gbã nanyee be amewo bia ge nu kae nye wokpɔ be, nu ka wokpɔ be ye woawɔ hafi woƒe kuxi ŋu natsi. Aunty yɔ wò ŋkɔ nam. Keku Xɔlali.
Keku.
Xɔlali. Xɔlali. Ok. E, medi be nàɖe nu ɖeka eve me nam yi ke e, mekpɔ be mɔ ya miezãnɛ. Ŋdi kanya ga yina ɖe hatɔ godo. Me nenema. Ɣe ma ɣi tsia nɔ mɔ dzi ɖe, leke ye mia kɔ ezɔ mɔ ya? Ŋ, ne tsia le mɔ dzia, mi ɖe na mia ƒe nuwo katã, eɖo mia ata avɔ alo mia do nika. Ke mi tso tsia ʋu hafi ava ɖo ʋu le tɔ kɔ. Ne mi ɖo ʋua ʋu, mia kɔ ge ʋu hafi aɖo ha tɔ godo. Ne mi ɖo ha tɔ godo hafi mi gbugbɔ ge ado mia ƒe nu Gake nye fu kpem míele fifia tsia mía ewɔ abe ke ɖe mía fɔ tom eyina. Ne nyigba ƒu krã hafi moto va va ge. Ne moto hã va kple hɛn ƒe gae, eɖewo xɔna teti, eɖewo fɔti mía si. Eɖewo xɔna teti, eɖewo xɔna fɔti le mía si. Ke ŋdi afike nèyina? Fifi le eme yina abɔ.
Okay.
Ke le kɔshira ɖeka me ɖe, emɔ zɔzɔ yi up and down, efi ya toto ɖe dzi kɔshira ɖeka me nene yi na. O eɖo me gba yi na hegbe ve. Like ne mi do hadzoa, ete mi kɔkɔ na gba, a kɔkɔ yi ɖe aha tɔ gbɔ afi a ga xo sugar, afi a ga va ɖe aha. Ta eta ko mi zã na ŋu kekeke. Ne hegbe ne na ha fɔ ge yi ge hã hegbe ne na ta kɔ ge Akɔ kɔ hai, vɔ ne emɔ to lia, kplin hai ƒe ashi woblana na mi ta, mi fɔs na kɔ na ta kɔkɔ nɛ. Yi ke fia be woawa eɖa na ha le afi ya, yi ke woƒe kuxia ye ma ne ena me nya be yewo kɔ na ta kɔkɔ ne wòanye be wodo mɔ ɖe afi ya, anye nu yi ke ade dzi wo me nenema. Meɖekui. Aƒe, tɔ ɖe afi ya na mi. Anti, yɔ wò ŋkɔ na mi. Meɖekui ŋkɔ nye Jana do Emma. Anti Emma, e, wɔ me kpɔ be woakɔ agba ɖe ya ɖe taxo, ebla ale gbegbe be menye nya vi o. Kuxewo ko kpɔm dzi míele tso miaƒe dua me. Kuxe ka mee wɔ nèkpɔ be yetona hafi yina ɖe eƒe agbedɔwɔgbe? Ẽ, be ne míɖa aha, etea mí kɔkɔ nɛ. Shuga hã tea mí kɔkɔ nɛ hafi akɔ vɛ. Aƒe me esia va te mí ti ne wògaku hã, ne mígaɖee vɔ o, etea mígakɔ ge aƒoe. Alo gbatetɔwo, míedɔna wofɔnɛ kple ta na mí akɔ kɔkɔe hatɔ godo la hafi agava ku shuga kɔkɔ Akɔ gbee va aƒe mi. Yi ke nenema woe nye miaƒe enu ke abe ame ɖeka nene ɖi. Nu ke nèbuna be ya woawɔ hafi miaƒe fukpekpemɔ̃ ŋu atsi? Aa ame ɖe ko ko medzi be woate tsi aku nyɔ mía gbɔ ado mɔ̃ na mí ne. Ewɔ abe afi ma nèbe yeagblɔ be vim mele asiwò o nene. Leke vɔvɔ̃ mee nèle nam a? Ao. Nu ke nèbe wo ne wo, edziɖuɖua newɔ na ye hafi miaƒe kuxiwo ŋu natsi le afia? Ah, no do mɔ na mi. Ne nyɔ nya ƒe kuxem na tsi kple sube ne nye be mi tso ƒo hã ɖo ɖo kɔ na mi afi mi kɔ na hatɔ godo afi mi kɔ na ʋu afi eva dzi na vi. Gbogbo na gba fuma me na mi ye. Ebe ne yo wɔn ka. Ne mi tso ƒo.
Okay. Be mi ne nye be mi eku le ma ɖo kɔ na mi afi kɔ na hatɔ godo afi.

Ebia solution ya ke dzim wole koe nye be emɔ nava dua me na yewo kple susu be yewoƒe eh, afi yɔ emɔ zɔzɔ le afi yɔa anye nu yi ke anɔ kpuie, manye fukpekpe blibo na yewo. Eɖe nu ɖe gɔme ne yewotso ƒua hafi ne yewoku le ma hafi yewoatso le afi ayi afi ma anye na kuxi ɖokɔ na yewo ɖe apaka me aleke mi nɔ ne apaka me hafi yewote eyina ɖe afi ma. Hemɔ katã enye kuxi yi ke ele wo dzi yi ke eh, megagblɔ gake dziɖuɖua woakpɔ gbɔ be Emɔ ya woadze agba atrɔ asi le ŋu kple zu be woƒe fukpekpe ma wɔa edzia akaɖiɖi akpe.

Eƒe sia ƒe ƒe tsi ya nanɔ mia ɖem yi ke miaƒe fofonuwo nagblẽ kple tɔmewo ɖi abe ame ɖeka nene. Susu ke ya nakpɔ be miaɖo ne aɖaŋu aɖaŋu ke le asiwò.